Em vekî her timî bi navdarekî Kurd bi vebînerên hêja re ne. Vê carê jî em ê li derheq navdarê Kurd Hecî Tofîq Beg naskirî bi Pîremêrd bi vebînerên hêja re bikin. Hecî Tofîq Beg an ku Pîremêrd, kesek bûye ku gelek nesîhet ji bo nifşa li pey xwe bi cih hêlane. Herwisa ew navdarî Kurd keseke rojnamevan û keseke helbestvan jî bûye. Hacî Tofîq Beg an jî Pîremêrd ji bo hişyariya ciwadgeha xwe, ji bo hişyariya neteva xwe, ji bo çand, vêje, kultur û ji bo gelek tiştê dinê ji bo neteva xwe xebat kiriye. Di vê bernama Navdarên Kurd de em ê li derheq navdarê Kurd, Pîremêrd li du beşan de bi vebînerên hêja re bin. Di beşa yêkan de em ê basa jiyana vî navdarê Kurd bikin heta ku diçe ser dil û vaniya xwe, anku çawa jiyaye, kîderê jiyaye û çi kiriye. Di beşa duyan de em ê behsa karên vî yê rojnamegerî, helbestvanî û pendên vî bikin. Em bizanin ka vî navdarê Kurd ji bo hişyariya netew'a xwe çi kiriye. Her wisa em ê behsa berhem û karên vî navdarê kurd bi were bikin. Temaşawan û bînerên hêja van navdarên kurd ji bo hişyariya neteweyî, ji bo çand, ji bo vêje, ji bo kultur, ji bo folklor û ji bo gelek tiştên dinê ji bo netewa xwe xizmet kirine. Em dikarin bêjin tew jiyana xwe bo xizmetkirin bi netewa xwe re derbas kirine. Hewce ye em her timî van navdarên Kurd bas bikin, jiyana van, berhemê van û hûn bînerên hêja jî ez hêvîdar im mifahê jê wergirin. Ka em li destpêkî de bi hew re mêze bikin, bizanin Hecî Tofîq Beg anko Pîremêrd kî bûye û jiyana vî çawa derbas bûye,

Kurê Mehmûd Axa yê kurê Hemze Axa Mesref e. Pîremêrd di sala hezar û heşt sed û şêst û heft an de li bajarê Silêmaniyê li malbateke xandan de ji dayik bûye. Xwendina xwe ya di varê ziman û olî de li kewne dibistanên welatê xwe li Silêmaniyê û bajarê Bane ya ser bi Rojhilatê Kurdistanê de xwendiye. Bi avayekî baş zimanê kurdî, tirkî û farsî û erebî hîn bûye. Di sala hezar û heşt sed û newî û pênc de vî li daîreya Regezname ya bajarê Silêmanî de dikin nivîser. Piştre di sala hezar û heşt sed û heştê û şeş an li dadgeha Şarbajêr de dibe sernivîser. Pîremêrd di sala hezar û heşt sed û newî du pêncan de dibe alîkarê giştî yê dozê li Kerbelayê. Piştî vê karmendiyê di sala hezar û heşt sed û newî du heştan de bi Şêx Seîd Hefîd re diçe Tirkiyê û li vir jî diçine hecê. Sala hezar û heşt sed û newî du nehan di Tirkî de dikin bi endamê Encumena Bilind û nasnavê Beg jî lê dikin. Di heman demê de jî yasa yê dixwîne û dîplomaya xwe jî verdigre. Di serdema destûra yasaya Osmaniyan a sala hezar û neh sed û heştan de jê re radigehînin ku dê li encûmena bilind de nehêlin. Piştre dest bi karê parêzerî û rojnamegeriyê dike û beşdarî komeleyên neteweyî yên Kurd, Ên ku li paytexta Osmaniyan ava bûyîn bibe. Her di van deman de bi her sê zimanên ku dizane helbestan dinivîse. Pîremêrd di sala hezar û neh sed û nehan de dibe qaymeqamê Colemêrgê. Piştre di sala hezar û neh sed û hejdan de dikim muteserrifê Amasiyayê. Pîremêrd piştî şerê cîhanê yê yekîmîn di sala hezar û neh sed û bîst û sêyan de piştî ku hikûmeta Ankarayê tê damezrandin vedigere Silêmaniyê. Li vir jî dikeve bin siha bi zava neteweyî ya ku Şêx Mehmûd Hefîd rêberiya vê dikir. Di kanûna yekim a sala hezar û neh sed û bîst û şeşan de serpereştiya rojnameya Jiyan a ku şaredariya Silêmaniyê derxist, kir. Piştî vê bi çend salek şûnde di sala hezar û neh sed û sî û duan de bûyer sernivîserê heman rojnameyê. Gelek caran rojnameya vî hatiye daxistin, lê her tim veşan berdewam kiriye û maye. Pîremêrdê helbestwan ê navdar ê Kurd. Roja nehê hezîrana hezar û neh sed û pêncîyan demjimêr çeharê piştî nîwro bi sedema nexweşiya şekirê di temenê heştî û sê salî de çû ser dilovaniya Xwedê. Xwedê jê razî di bajarê Silêmaniyê de bi axa pîroz a Kurdistanê tê spartin. Her çawa ku me di behşa borî de behsa jiyana vî nadarî kurd kir, em ê di vê beşî de jî behsa karê vî yê rojnamegerî bikin û bizanin çend rojname û kovar weşandine û bizanin ku çende berhem ji bo nifşa li pey xwe bi cih hêlaye. Herwisa em ê behsa bi giştî berhemên vî jî bikin bizanin çende berhem hebûne. Em ê dîsanî behsa karên vî yê helbestwanî bikin û bizanin vî navdarê Kurd çend hez ji karê helbestwaniyê dikir û çend helbest li pey xwe bo newşa aniha bi cih hêlane. Kerem kin em bi hewreya mêze bikin. Dema ku Îngilîzan Kurdistan dagîr kir, vê demê dest danî ser çapxaneyên Silêmanî û xebatên çapemenî gelek kêm dihatine birêvebirin. Li çapxaneyên din jî hinek xebatên veşan û çapê yên bi sînor dihatine kirin. Xebata herî girîng a vê çapxaneyî jî kovara jiyan bû. Pîremêr di sala hezar û neh sed û sî û çaharan de çapxaneyekî di bajarê Silêmaniyê de kirê digre û kovara jiyan ku vekî berdevamiya jiyane ve bû çap dike. Di kovarê de nivîsên derbarê vêje, ziman, maf û cîhana polîtîk a Kurd de dihatine veşandin. Pîremêrd ku bi nasnameya xwe ya rojnamegerî helbest wan tê nasîn, berhema vî ya herî girîng jî dibe kovara jiyanê. Ew kovar di dîroka çapemeniya kar de jî xwedî cihekî girîng e. Pîremêrd ji çapê bigire heta belavkirinê, ji kaxezê bigire heta pere bi kovara jiyanê re xerc dikir û zehmet pê re dikijand. Tevî hemû zext û zordariyan Pîremêrd heta sala hezar û neh sed û sî û heftan Ew xebata xwe domandiye. Di sala hezar û neh sed û sî û heft de jî çapxane ji destê vî hate derxistin. Pîremêrd bi tevavî pênc sed û pêncî û sê hejmarên kovara jiyanê çap kirin. Ew hejmar ji hemû weşanên ku beriya vê hatine çapkirin zêdetir e. Bi avayekî periyodîk û bi îstîqrar weşana xwe domand. Derxistina kovara jiyanê. Pîremir di sala hezar û neh sed û sî û heft an de vê carî çapxaneyek stand û dest bi çapkirina kovara Jin ku veke berdevamiya kuwara jiyanê tê zanîn kir. Her du kovar jî xwedî heman nawerokî ne. Di navbera sala hezar û neh sed û sî û heft an ûn hezar û neh sed û çil û çar an de her sal li herî kêm sî û neh hejmar dihatin çapkirin. Pîremêrd di sala hezar û neh sed û pênciyan de çû ser dirovaniya xwe û kovara jîn jî di dîroka çapemeniya Kurd de cihekî girîng girt. Tevî hemû zehmetiyan jî heta destpêka sala hezar û neh sed û şêstan hezar û sed û şêst û yek hejmar hatin çapkirin. Ew hejmar, hejmareke ewqas zêde bû ku ji rojnameya Kurdî ya Yekim heta destpêka salên hezar û neh sed û neh wî dî hem li Bakur hem jî li Rojava, Hem li Rojhilat û Başûr jî ti kovar û rojnameyên kurdî negihîştibûn serkewtinekî wiha. Wesiyeta dawî çapxaneyekî ava bikin. Tê gotin ku dema pîremêrd beriya ku biçe ser dil û vaniya xwe li pey xwe wesiyetêk hiştibû. Tê gotin ku wesiyeta wî eva bû ku çapemeniyek bê ava kirin. Ew yek jî nîşan dide ku Pîremêrd çiqas girîngî dida weşangeriya Kurdî. Pîremêrd ku di bin şert û mercên dijwar de xebatên çapemeniyê meşand, digel nasnameya rojnamegeriyê di heman demê de piştgiriyekî mezin da perwerde, ziman, helbest û vêjeya Kurdî ya modern. Berhemên Pîremêrd Pîremêrd xwediyê gelek pendên pêşînan bû û pendên xwe di nav helbestên xwe de hûnandiye. Hejmara pendên vî 4800 in. Gelek çîrok jî nivîsîne yên vekî Memûzîn, Dazdestevarên Merîvan, Mehmûd Axa yê Şêwekel, geştî hunermendek le cîhan de û kemançe jenî. Piştî mirina Pîremêrd hemû berhemên vî di bin navê Berhemên Pîremêrd de tên berhewkirin û di sala hezar û neh sed û pêncî û yek an de li Iraqê tên çapkirin. Pîremêrd gelek şîret jî nivîsîne û ew şîretên vî vekî berhem tên hesibandin.

Pelî piya Eden. Pîremêrd pir hez ji helbestwaniyê kiriye û pêka gotinan ew her di zarokiyê de bi helbestgotinan re mijûl bûye. Pîremêrd xwestiye eva ku di nav hundirê vî de ye eşkere bike. Ew bi avayê romantîkî bi ser helbestên xwe de zar bûye. Vî li der heq mirov û ax

Pîremêr gelek xizmet bi çand û folklora kurdî jî kiriye. Vî dixwest ew cilê pêşketî û şaristaniyetî bike ber velatê xwe yê paremayî de û lewma jî vî gelek caran nivîsiye, Neteve heta ku xwendevar nebe, nikare pêngavan ber bi pêş ve biavêje û bi bê xwendevarî hemû tiştek bêmifa he. Pîremêr gelek caran xerk han didan ku Keçên xwe bişînîne dibistanan û di hember vê handanê û hewlê de gelek caran rastî gef û rexnan dihat. Lê her dest ji vê handanê ber nedida û baştir û xaştir bo keçan û dibistanên keçan helbest digot. Vî keçên Kurd hand didan ku ber bi xwendin û hînbûnê ve herin û li ser vê baweriyê bû ku ciwatgeh nikare tenê bi şiyan û tevanaya mêran pêşketî be. Hekî jin jî di gel mêran nebin û di gel van berbipêşwazçûn ve pêngavan neavêjin, vê demê rêya gihîştin bi armancan pir zehmet dibe. Belkî navdarê Kurd Pîremêrd çû ser dilovaniya xwe. Lê vî navdarê kurd navê xwe yê zêrîn di nav rojname, di nav kovar, di nav dîvan û di nav pirtûkên dîrokî de tomar kir û bi cih hêla. Vî navdarê kurd ji bo hişyariya neteweyî ya ku hewce bû ya ku pêwîst bû kir.